Vaefesa ku avanyisa ka vumbirhi. Khale a mi file emoyeni hikwalaho ka swivi swa n'wina ni swidyoho swa n'wina, eminkarhini yeleyo a mi hanya eka swona, loko ma ha landza mikhuva leyo biha ya misava leyi. A mi ri ehansi ka ndhuna leyi fumaka mimoya ya le henhla empfhukeni, wu nga moya lowu tirhaka ni sweswi exikarhi ka vanhu lava nga yingisiki Xikwembu. Na hina hinkwerhu khale a hi fana na vona. Hi hanya hi ku navela ka ntumbuluko wa hina wa laha misaveni. Hi endla hinkwaswo leswi tsakisaka miri ni miehleketo ya hina. Kutani na hina, hi ku tumbuluka, a hi faneriwa hi vukarhi bya Xikwembu ku fana ni vanhu van'wana. Kambe Xikwembu xi ni musa swinene hikwalaho ka rirhandzu lerikulu leri xi hi rhandzeke ha rona. Hikokwalaho, hambileswi a hi file hi mhaka ya swivi swa hina, xi hi vuyisile evuton'wini swin'we na Kreste. I tintswalo ta Xikwembu leti mi poniseke. Hi ku hi hlanganisa na Kreste Yesu, xi hi pfuxile eku feni swin'we na yena, ni ku hi endla lava fumaka na yena ehenhla matilweni. Xi endlile leswi ku komba eminkarhini leyi taka ku tala loku nga pimekiki ka tintswalo ta xona, hi vunene lebyi xi hi endleleke byona ha Kreste Yesu. Hi ku hi tona tintswalo ta Xikwembu leti mi poniseke. Hikwalaho ka ku pfumela, kutani leswi a swi humi eka n'wina, kambe i nyiko ya Xikwembu. Ku hava xo tikurisa ha xona emhakeni leyi, hikuva a swi humi eku tikarheteni ka n'wina, hikuva hina hi vumbiwile hi Xikwembu, kutani eka Kreste Yesu, Xikwembu xi hi vumbele ku tirha mintirho leyinene leyi xi hi lunghiseleke yona khale leswaku hi ta endla yona. N'wina vamatiko, Lava khale hi ku velekiwa a mi vuriwa lovo ka va nga yimbanga, hi Vayuda lava tivulaka lavo yimba, hikwalaho ka ngoma leyi endliwaka hi mavoko ya vanhu emirini wa vona. Tsundzukani leswi a mi ri swona. Eminkarhini yoleyo a mi hambane na Kreste, a mi nga vuriwi nchumu exikarhi ka Vaisrayele, a mi nga ri na ku averiwa emintwananeni ya xitshembiso, a mi hanya emisaveni leyi mi nga ri na ku tshemba, naswona mi nga ri na Xikwembu. Kambe sweswi, eka Kriste Yesu, n'wina lava khale a mi ri kule na Xikwembu, mi tshinetiwile kusuhi na xona hi ku fa ka Kriste. Kriste hi xiviri, hi yena ku rhula ka hina. Hikuva u endlile leswaku Vayuda ni Vamatiko va va vanhu van'we. Hi ku nyiketa miri wa yena, u fayile khumbi leri a ri va hambanyisa ni ku va venganisa. U herisile nawu lowu nga ni swileriso ni swinawana-wana. U endlile leswi leswaku hi tixaka letimbirhi a ta vumba vanhu van'we lavantshwa lava hlanganaka eka yena, kutani swi tisa ku rhula. Hi ku fa ka yena exihambanweni, Kriste u herisile rivengo, kutani hi xihambano u hlanganisile tixaka letimbirhi ti va vanhu van'we, a va vuyisa eka Xikwembu. U tile a ta twarisa mahungu lamanene ya ku rhula eka n'wina vamatiko lava a mi ri kule na Xikwembu, ni ka Vayuda lava a va ri kusuhi na xona. Hi yena la endleke leswaku hina hinkwerhu, Vayuda ni vamatiko, hi kota ku ta hi moya wun'we emahlweni ka Xikwembu. Hikwalaho ke, n'wina vamatiko a ma ha ri va le handle ni vanhu vambe, kambe mi va muti wun'we ni vahlawuriwa va Xikwembu, mi va ndyangu wa xona. Na n'wina mi akiwa ehenhla ka masungulo lama vekiweke hi vaapostolo ni vaprofeta. Ribye lerikulu ra masungulo a ri yena Kreste Yesu hi xiviri. Ha yena, yindlu hinkwayo yi hlanganisiwa yi tiya, yi kula ku endla tempele leyo hlawuleka eHosini. Eka yena na n'wina mi akiwa kun'we ni van'wana ku endla yindlu laha Xikwembu xi tshamaka kona hi moya wa xona.